Men Işangul Şaryýew. Indie Music kanalyna hoş geldiňiz. Täze podkast proýektimiz Açyk gürrüň. Biziň birinji myhmanymyz Maksat Sallatow. Instagramda Maksat Sallatow diýip tanalýar. Türkiýe döwletiniň Istanbul şäherinde näçe ýyllap? On sekiz ýyl. On sekiz ýyl bäri kino sferasynda işläp ýör. Instagramyna bolgusyz soraglar gelýän eken. Agam nädip aktýor bolmaly? Pul barmy, akýan bir zat, nägilek diýip soraýanlara ýörite myhman etdik. Sizden gelen soraglary siziň üçin Maksat Salatowa soraýan. Açyk gürrüň gepleşigimize hoş geldiňiz.
Hoş bulduk. Ýaňky on sekiz ýenimi düzetjekläý. Sen Türkiýede näçe ýyl ýaşaýaň diýensiň öýdüp men öňünden on sekiz ýyl diýdim. Kino sferasynda on bäş, on alty ýyl. Aý gaty tapawut kän kino ikije ýylda. Ýo häzir soň kommentda bilýäň arauw seniň heýterler gelýä. On bäş ýyl bäri kino sferasynda on sekiz ýyl bäri Istanbulda ýaşapdyr. Owo on sekiz ýyllabam Istanbulda ýaşamok.
Bolýa özüň aýdyp beräýsene. Özüň barada gysgaça maglumat. Türkiýede diýip geçeli 18 ýyldan bäri paşti. Haýsy şäherlerinde ýaňy diýdiň a diňe Istanbul däldiň indem Tursa diýýäň. Gelen ýylym e o uzyn bolup gitýär o hekaýa bitmeýär bu gün 17 19 ýaşymda geldim men Türkiýä. Gullukdan soň diýdiň a. Gullukdan soň 19 ýaşymda. 19 ýaşymda gullup etdiň. On ýedi ýaşymda gitdim on dokuzda geldim men dabrawolc bolup gitdim es çöl karoçi gelemde hökman görmeli maşyny reklama laýamçyl hä sponsoryňyzmy ýa Bolýar bagyşla. Maňa zadyňy berkä. Arasynda gürläp otyrkaň ýarty gulak dikeşden goýla başga zat gerek. Ýa gowy pul berýär. Özüň barada gysgaça Tursiýa nädip Turkiýa nädip Tursa nädip geldiň? Haýsy şäherlerde ýaşadyň? Uniwersitet okadyňmy? Ýa sen bilimsizmi?
Türkiýä gelip okanlaň hemmesiniň bilýän neme däbi bardyr bir ders goýman. Men hem şo ýagdaýda. Bilimsizmi, bilimlimi? Bilimlisizräk.
Ýok, karoçe, on dokuz ýaşymda geldim. Wapşe gelemde-de arzuwym nämedi? sport ugrundan ugrugaryn zat diýip karoçe sportsmen boljak. Dagam sportsmendim de ýöne staýda bir zatlar ederin diýip geldim-de. Sportsmen boljak bolduň. Hawa. Haýsy tarapdan sportuň her hili görnüşi futbol, woleýbol, gandbol, boks. Boks diýenim o dowam edip gidip barýar.
Aýdyberiň siz. Karoçe Ankarada trenirowka etdim, Antaliýada etdim. Istanbulda etdim. Ondan ola garnyň doýrana oken karoçe. Sen boks diýdiň, elim titreýär ellende. Sen aýdyp berdiň de ýa-da. Ýok, ýok. I karoçe. Urşa?
Istanbulda trenirowka edip börkäm kum kapyny bilýäňmi? Türkmenden bar şu taýdan gelme bilýäň ä çykma. Eý diýme.
Ýalňyş düşünýärler, o taýam ýalňyş düşün. Aksaray diý dogry düşünýärler.
Aksaraýdan beterräk-dä Kumkapy bilmeýänler üçin men. Kumkapyda bir Bilýänler laýk bassyň aşa. bir salon bar. Istanbuldan dört sanjak zritilimiz bar, baram şu taýyny tirleýin.
Öňünden laýk goýup çykyň. Görmän laýk basýançylar biler. Istanbuldaky zritellerimiz sen soraga ýalňyş düşündiň Agamjan. Men şu aýym narazy ýalňyş düşünip otyryn. Hawa, sportsmen bolup bilmediň? Hawa, bolup bilmedim.
Ondan iň soňky gelen ýerimi aýdyp otyrdym laý, Kumkapa çenli geldim-de. Sportsmen bolup? Hawa. Uruşmana bardyň? Ýok, haw, zal bardy, şo taýda ýaşaýardyk. Hä, trenirowka.
Hem işleýärdik, Aksaraýda hem şo taýda ýaşaýardyk. I, karoçi, Sözüň bilen näçinji ýyllarda?

Bolýar, näme gürleşip otyrdyk? Sportsmen bolup bilmediň, kum kapa geldiň, kum kapadan soň. Ýadymdan çykýar, kum kapa geldiň diýip köp aýtma, men o taýda ýaşadym. Ýaşadyň.
A o trener bardy şo taýda bir zal bardy, Erdal Kysa diýip. Erdal?
Awa. Şol sebäp boldy. Erdal Kysa.
Kysa, familiýasy Kysa ekeni, prikol tutma, kikboksýor özi. Trener. Kortko ýazsyn. Şol görüp oturmaýarlar.
Görüp oňa aýdarlar türkmen okuwçysy kän oň.
Sen reklama aldyňmy? Gaýrat ede biziň. Ýok, özümem gorkýan ondan, şoň üçin kän neme etme diýýän. Biziň sponsorymyz bar, Erdal diýdi, gerek däl bize. Sponsoryňyz kim-aý? Ýartygolak.
Ýartygolak iň süýji sym sonsa. Täze nö bärini goýma.
Karoçi şo trener kino sferasyna girmäme sebäp boldy. Bir gün trenirowkadan soň hemmämizi toplatda kino düşesi gelýän barmy diýip sorady.

Aktýor bolýar. Ýok ol, prikolist näme bolýar? Degişgen diýdim. Mä men men perwar edip otyr, narkoz ol. Boldy, boldy. Kelle işleýär resga şar şur. Karoç oýun edýändir öýdüp bizem ynanmadyk. Soň distwitelno adymyzy zadymyzy ýazdy. Nirä gitýäs? Aý kurtlar wadasyna diýdi. Kurtlar wadysy. Kurtlar wadysy a o Tureski.
2004, 2005 de görüp. Iň atyp beren wagdaýlary da. Aktýor ölende o çyndan jenaza zat etýärler a bir. Bir döwrüň o Hoja kinosy barda her bäşinji gün ýaşlykdan berilýärdi. Türkmenistanda şo şo şeýtdi. Şo bolýada. Hoja gaýga.
Saman ýoldakymy? Näme şoň ady Salyh agamy? Iş tapyp berýän. Karoçi. Kino sferasna girdiň. Hawa, kaskadýor bolup. Kaskadýor bolup.
Hawa.
Ýöne
Ýöne ýygyny biz nemede intuisiýamyza görä jogap ber. Biz dolduralymy? Ýöne erbet ýola düşdüm. Näme diýmek o ýöne diýýäňde goýýa. Ýok bu meni heýjanlandyrýar. Paçdan tolgun böldüm o suw beriň.
Şo sport zaldan başlady. Erdal kysa. Şu adam şol kaskadýor taýýarlaýandyr, kaskadýor bolasyňyz gelse, gitýäňiz kum kapa.
Näçe ýaşynda dogry? Sapak berýär, elli ýaşandyr. Elli ýaşan.
Erdal kysa, kum kapy. Nomerini aşak goýasyn näme etýär?

itjagaz bar, güjüjek. Men ýa aňyrda düş, ýa aňyrda min, ýa bärde düş, ýa şo mugut gezýär içinde zat diýip, bir kresla bok goýdular. Soňam bože seçip dur, dawaý indi bil mindirmek bolanak diýip, be- neme bäriniň meriýasyna Žalba ýaz. žalba ýazypdyrlar. Haý. Gör bir güjükden näme garaş, o näme etdi saňa bile. Bu çyndanam şon ýaly diýipdirlermi? Oho girip gör-ä Google-a awgustda mı nämede boldy. Ýok, sentýabryň soňlarynda. Soň Erdal Kysat nirä indi kum kapyň? Ýok, sataşdyň. Geçdiň ondan soň Erdal Kysa oýun. Aktýor olasyňyz gelse, kaskadýor olasyňyz gelse. Ýok, o aktýor diýip ýalňyş ýönlendirme, o kaskadýor. Kaskadýor olasyňyz gelse. Awa, kum kapa barýanlarda Erdal Kysa.
Ýöne meň adym bermäň o. Ikilikçidiň.
Maksat aýtdy diýip uratma. Näme men kän halaman biler diýjek bolýan. Onam sokdum o. Ýa o zatlara girmän o. Adam sokamok men. Karoçi. Şoň ýanynda işläp başlamsoň özüm çalt halatdym trenere saýlandym. Ya aslynda türkmenler men pikirimçe İstanbul Tursada diňe Tursa diýmän bütün dünýäde türkmenler ýaman islenilýän adamlar mı kawet pikir etdi. Sen ne pikir
Karoçi kaskadörlükden başladyk karoçi. Kaskadörlükden başladyň. Hmm. Pul gowdymy? Ey,
Elbetde. Ýöne normalny adamlara şo wagt aýtsaň-da, indi maňa ýüz elli lira berýärler, soň maşyn üç sapar gelip kakýar diýip.
Ýa ýüz elli lira men şu adama okey. Kakdyrjakmy?
O mesele ýok, pul bolsa bolýar.
Beýdimo. Daýy ertir kakyp görýäs seni. Karoç kaska kino girdim. Kaska jorluga başladyk. A men kadra gelimde de degmän oturulýar. Yo psihologiyada şoň Düşünýän men jana ýakyn, göwne ýakyn oglan ýöne näme gelişik ýok hakda. Diňleýän. Onu bir Psiholog gaýdyp geçenlaý. Biriniň diýýär dykgatyny çekjek bolsaň diýýär ille diýýär. Daýazyna men bilimsizä men. Assa.
Kim aýtdy aýdan ýaňky.
Soň kino
kino industriýa şeýdip ilkinji şol treneriň sebäbi bilen başladym. Ilkinji ädimleri atdym. Onsoň Kaskadýor bolup ilkinji ädimleýär. Hawa, hawa. Bu aktýor diýip alanaklar bärde. Iň apasny ýerlere berýärler. Ýok, ol kaskadýor bolýanlar. Kaskadýor professiýasyny saýlasaň şon ýaly. Hawa. Häzir oň o taraba, ma men göni aktýoram boljak boldum. Bolanok eken ýöne aýdyşyň ýaly. Instagramyňda näçe podpişigiň bolsa şonça şansyň bar. Tursada. Hawa. Aktýor bolmak üçin, aktrisa bolmak üçin.
Kasting edýärler-ä o taýlaryna-da deginjek ýatdan çykmasalaý. Meselem, bir rol üçin kastinge barýaň, sustuň ozulýar-da rol, men, meni saýlandyrlar-da diýip jaň etdiler diýip barýaň weli. E, ýüz elli, iki ýüz adam bar o sen ýaly gelen o. Olar hem şeýdip gelen-dä. Kammy korum bolmaga gelen.
Karoçi, Kaskadýorskiý sfera tagam men meň üçin janyma ýakyndy-da, gowy görýärdim. Näme üçin diýseň, meň gulluk eden ýerimde çasym zadym aýdyp oturmaýyn. Biz gulluk eden barmy araňyzda? Men-ä? Hum. Starşinamam başda. Prisýagada
Şow edýäler-ä, koreografiýa, tam kerpiç döwüp, ýene bir zat. Aý, bizde kerpiç döwýän-ä ýokdy ýöne. Biziň çasymyzda bir zwod bardy, immina şo, şonuň ýaly ýerlerde çykyş edýäler. Bar işem ertirden agşama çen trenirowka. Şu desantskiý ças. Desantura, onunjy ças bolýadymy şu? Ýok, o taýlaryna girmän, o desantnik diýdik boldy-da, o paraşutdan böken birinji soldatlaram biz.

Sen görýänleňde şeý diýip düşýäler-ä. Altmyşynjy ýyllarda çekilýän kinolaram görýän a azajyk medeniýetim bar meň. Biziňki karoçe tegelek kupolly. Hawa bilýän. We şemal nirä akse şoňa gidýän. Şonda ökdüň. Hawa.
Udaram primerno Aý, bir ýarym etaždan ýere böken ýaly näme alýaň-da? Darbe. Darbe? Gulluga çkitdik-le biz-ä.
Kaskadýorlykdan soň filme gidip başladym diýdiň. Hawa, seriallara gitdik, kinolara gitdik. Nemeler, agentstwalara, zatlara gitdim diýdiň. Ýok, ol soň bolan zat. Karoçi, men kaskadýor bolup ýaňy başlamda, onnoň aktýorçylyk ýoluna nädip gidilýär nädip aktýor bolunýar. Äý başlanyňda seň niýetiň aktýor bolmak iň soňunda. Iň soňunda däl-de. Ol niýet soň boldy-da. Kaskadýor bolup başlaň soň. Hawa. Soň? Bu dagy olar bilen nemäň içinde otyrlar. Ýok-ow ondan nähow prosta bir iki sapar Serialda özüň görýäňde höweslenýäňdä o başda prosta kiçijik rollar. Iş şon ýaly owadan mukamaý diýip başlaýar. Ýa ýa owadanlykda däl gep o başga zat.
Soň aktýor Höweslendim karoç hawa menem aktýor boljak diýdim. Intägem bolamok ýöne ol aýry gürrüň. Internetden karoçi aňardan bärden eşitýände gelýänlere bizden soraýarlar naprmer ýene şo kinoda rol alanlar, ýene bir zatlar. Siz haýsy agentstwadan diýip. Menem agentstwa agentstwa diýseler. Ýazylmalymy kaşaň. Hawa, şonuň ýaly agentstwaň barlygyny bilip galdym. Hä.
Hawa, ondan nä biz çagaňam.
Arzuw gysga ýoldan. Hawa.
Reska ondan. Şo taýy barýandan köpüsem näme pikir bilen barýa diý. Aý paka kiçijik rol alaýyn. Soň meni Ýönetmen, režissýor, hawa. Özüm görkezeýin.
Şonça ýüz adamyň içinde režissýor. Özüm görkezeýin, käbirleri üçin kyn hem däl ol. Hawa, ol e bolýar seksist gürrüňler etmän. O tema girme. Sen feministmi?
Ýok-o. Düşündim. Ýöne Nemedenakmy, naprimer, biri gelýär, alty aýyň içinde izwesn aktýor bolýar, aktrisa bolýar. Ýöne sen gulagyň talla on bäş ýyl bäri, on bäş ýyl bäri işläp, zähmet çekip, aktýor bolup bilmemek nähilek duýgy?
Eý bu tema nädip geldiňaý sen? Aktýor bolup bilmemek. Ýo äl başda diýdiňä entegem aktýor bolup bilmedim. Ýeşo niweçer bratişka. Ýeşo men Al Pacino ýaly görünedimmi?
Damay sawat. Ýa.
Realny arzuw edýärdim aktýor boljak diýip. Ondan internetden şon ýaly 5-10 sany agentstwo tapdym-da. Ha.
Gitdim ýazyldy.
Hemmesine ap, nem, baş urdum. Baş urduň. Düzelt onam türkmençesini. Dokument tabşyrdym. Hawa, şon ýaly agentstwalara dokument tabşyrdym. Dokument, dokument däl, dokument. Dokument. Dokument.
Tabşyrsaň alanoklar, ow. O näle alanaklar, ow, maňa on sany aljaň etdiler arada. Ýok, o ara tanyş sokmaly. Ýok ho, gömjaň aýtýarlar ho. Ýo, men karoçi ara tanyş sokdum. Şeýdi wallaýsaň, eý. Biz aktýor boljak bolýanlar çyndyr öýder. Hiç on ýa zat ýok. Menden nima üçin?
Ýa, ne turupdy? Siz-ä öläýiňda. Karoçi agentstolary tapyp, şo bäş-on sanyna Dokument tabşyrdym welin bular aýallygyna jaň edýärä yzyna sms ýazýanam bar karoçi planjy gül sen agentstwa gelmeli diýip menem begenýän ana meň ýyldyzym parlady karoçi
häzir barýan maňa rol berýäler diýip. Ýöne jaň edip otyrlar ýöne jaň edip otyrlar
Şunuň öýüçä ýöle reklama pul berýän bolsalar. Ýok, goýulman menden. Hä? Bakal neme yzy galýa ortaň.
Bakal. Bakal neme gerek. Ýuwaýyň waý.
Ýok gowa bul reklama üçin şu taýda goýmak üçin getirdik. Ýok içeňde içip goýaý ýene şeýdip. Ýol näçe kilometr? Ot sowar da. Horlanar diýen.
Kardio den ýal bolarsyň hiç bolýança. Karoçe agentstwalardan jaň edip başladylar. Hawa.
SMS ýazýarlar.
Menem häzir gitýän karoçe rol alýan. Wsýo boldy. Men durmuşymy kurtardym zat diýip eýýäm dostlarym bilen aram kesdim karoçe. Men ünlü bolup barýan diýip. Ünlü Oýun izleýäs edýändir bol. no sen. Eý men indi her oýun edemde şeýdip altyn çyzmaly hä. Bolmasa görýänler ynanar oglaa. Na o agentstwa bardym. Indi birinji baran agentstwam.
Ady näme? Şu wagt barmy? Naprimýer. Eý bir zat ajans bolýan bar. Uý, Girip kak, gör. sen a, o. zapomnium bile. Edil özi.
Anketa berdiler, doldurdym, onnoň özel ýetenek zat diýip ýeri bar-da. Menem ýazýan, kelläm bilen çüýşe döwýän, karoçi, kerpiç döwýän zat. Türkmençesini, türkmençe düşünmeýänlere özel ýetenek.
Özel ýetenek.
Wunderkind rusça ýaly. E, wunderkind bir çuwama. Wunderkind-de.
Aşak ýaz. Rusça bir gürletmäň-ä. Aşak ýazaýyň-da şonuň dogrusyny. Türkçe bilýänler, orsça bilýänler perewod ediň. Hawa, özel ýetenegiň türkmençesi näme? Şdagam ýa özel ýetenek.
Birinji belki sen bilersiň. Aýratyn maksatly bejeri zat bolýarmy, näme bolýar? Bilene Istanbulda turýanlara, Istanbulda ýaşaýanlara Ýarty golakda on san somsa diýsek. Hawa.
Şeýle kuhnýada.
Birinji bilen-ä diý ýöne, onam batyrmaly-ow ýarty golagyňam eýesini. Karoçi özel ýetenekde galdyk, türkmençesini ýazana näçe san somsa? On sana kow içi näme-ow. Alyp gel-le, maşgalaňam alyp gel-le. Ýarty golak saňa işlesin-ow. Gel. Karoçe.
Oň birinji bilen nädip bileli biz o ýok onýar zat ýok. Ýok birinji ýazany kommentariýada sagady dakgasy ýazýar hem onda. Ýok.
Biz bildik diýip geler soň saň soň saň diýip ýöräris. Adama 5 sany.
Pozdurarsyň meni. Näme üçin pozdurany?
Karoç özel yeteneklerimde ýazyp otyryn karoç at münüp bilýän. Ýok. At çapyp bilýän diýipde. Ondan 45 dakika.
Uruş koreografiýalary düzüp bilýän ýene bir zat. Soň bular näme diýdi? Ýüz liramy şo wagt garoçe pul soradylar. Olam näme üçinmiş sen surata düşürýärler. Olar sorady. Hawa.
Dollar näçede wagt? Bir üç saat öýdýär. Ýok, 95 dollar. Ýo, şu wagtky pul bilen 100 lira, ho, o wagt. He. O wagt näçe million na bilýän o wagtlar o. Ýok.
O taýlara girse ka çykmaýar. Pul soradylar.
Hä.
Surata düşürýäs seni diýip. Neň o hiç aga ile ýanyna diýmeli. Berdim birinji sapar men pul. Barlap göreýin şansyň soňuna çenli eý şo pul beren bolsam ünlü bolardym diýmeli la düşünýäňmi? Izwestn.
Hawa.
izwesni at gazanan türk Türkiýe döwletiniň at gazanan Bolup Ni biler. bolup bilýärdim dä karoçe diýip Belki hem bolup biler. surat at pul berdim. Hmm. Bularam aýtdy boldy dawaý git diýdi eliňi açyk goý diýdi.

Jaň ediň maňa. Haýsy?
Maňa jaň ediň. Nomer.
Gelnejemden rugsat alsak, ýok, goýarys nomeri. Ýok, o men çisto, po-bratskiý. Hawa.
Estagfurullah, ro, häzir düşünsene. Yzyňa düşüp görseler diýýäňmi, maksat meni aktýor et diýip, on ýaly zat ýokdur, o men hiç hili.
Awo agşamky nahar malada. Soň men aýtdym eý bul agenstwo diýdim karoçi meň degerim bilmediler diýdim. Näçe ýyldan soň?
Bäş ýyldan soň. Aý bir aý zat geçen däldir. Soň? Ýok düşüneňokda sferany kinoň sferasyny bileňok. Onnoň näme pikir edýäň häzir agenstwa barar. jaň ederler. Işe girendirin öýdeňok, ara gidip aktýor boljak özüňem. Soň ýene bir agentstwa gitdim bolin, bular aýtdy. Ilk diýdi, iki sýomyçny günüňiziň puly bizde galýar diýdi, depozit.
Üçünjide-de jaň eden aklar. Üçünjide-de jaň eden aklar, hawa. Asly şol. Ýani oňam jogabyny aýtdy, beý diýenlerem. Näçe Karoçe aktýor boljak bolsaň, Men şonuň ýaly üç-bäş sanysyny gezdim. Onnoň käbirlerine gidemde kontrakt goýdular öňüme. Aý, iki ýyllap. Aýdyp ber Maksa, şo gün näme geýdiň? Urma diýdi başlyk. Bolýa, näme geýdiň? Futbolkaň nä? Kurtka, ýasty, reska, reska. Aýtsaň, gyz neme etmesin, ýürekleri ysmasynlar diýenle. Öz ýüregim ysyp gitdi-le. Onnoň, diňleýän. Aý sen beý diýseň gara. Men No i on nahwi. gitjekdä uklatjak o. Ukla diýip arkaýyn gürläýjek bolýan. Agentstwolardan umydy kesdim, muň diýdim başga ýoly bardyr diýdim. Hä, käbirisi kontraktam atdy öňňe, iki ýyllap başga hiç bir agentstwo bilen görüşmelä ýene bir zat, olara-da hiç gitmedim. Sen diňe bir kakjak. Onsoň muň asly näme ekeni hemme zat naýop. Hemme ýok hemme meslekde bolşy ýaly. Hemme kärde.
Kärde hemme kärde bolşy ýaly muňam okuwyny okamaly ekeni. Okamasaň aktýorçylygyň ýoluny görüp bolanokda nämelerden geçmeli näme öwrenmeli. Onnoň okuw gözläp ugradym. Uniwersitetmi ýa kollej ýaly Ýok, kurs.
Kurs.
Uniwersitete zada wagt ýog-a, obada uniwersitet bar, rezka. Okamaly, gutarmaly, indi bolmaly. Pižon bolup ýetişmeli bilen. Hawa.
Ýaşam ýigrimi jeň, ganym gaýnap dur.
Karoçi. Şu zatlary sen arzuw edip ýördüň. Gullukda görüp. Okuw gözledim soň. Okuw gözlediň.
Gullukda zat diýip, nijeleri kitap açsaň. Gullukda höwes edip, şu zatlara başladyň.
Işan näme öýüşdi, pardon, paçan diýdim. Diýiber-ä, problema. Oglum diýsene.
Şinok. Soň okuwlary gözläp ugradym. Gözledim. Tapdym.
Tapmadyň men.
Başda ne marlarow iň arzanyny gözleýän men iň gowusyny. Beýdi.
Arkaýyn bir kod tutýar, özem Marly ýaly aýdyp geçişimiz ýaly. Şoň üçin maňa degişli zady ýokdur.
Ýo, iň arzany, iň gowusy diýip ideýän. Google-da-da şeý diýip ýazdym. Soň okuw tapdyň?
Tapdym. Iň arzany we iň gowusyny tapdym. Okey.
Iň arzany, iň gowusy zat däldir welin soň? Olam Bitgöl, Saryýerde. Sen nirede ýaşaýardyň? Kumkapyda diýdim-ä. Kumkapy.
Kumkapy, Saryýer. Aşgabatly änew bilen biz möýüne aralyk ýalap. Näme? A, aý prmerno. Ýöne maşyn kän bolansoň
maşyn maşyn barmy awtobus bilen gidýäňmi bir ýarym sagat probka kän bärde şondan üç sagatda barýar üç sagat diýdiňmi köpeltme o
näçe sagat diýdiň iki sagada zada barýar bir ýarym iki sagat iki ýarym sagada barýar Marylygyna göz öňüne tutuly üstüne goýup biler. Goýup.
Aý ussa.
Bir çeýrek neme diýäýin şuňa. Sögmän kän, gowy oglan eken la. Eý, işana sögmän o. Gowy oglan eken o. Huýýet etýänler şulara la ýa. Gözüň görnenak näme iş?
Soň? Soň Okuw gitdim. tapdyň, okap Ýa, başladyň. Okuwa gitdim, okap başladym. Öň gaty utanjaňdym men. Bu wada bessowesny zat diýip otursaň diýýär, utanjaňdym diýseň, haýsy manyda? Çyk, çykyp toýda mikrofondan gürläbilemokdym-da, utanýardym. Karoçi olam işime ýarady aslynda haça by. Olar ýaly ýerlerem na ýok diýjek bolýaň. Ýok diýjek bolanok. Mut ýer tapsaňyz gidiň öwreniň bir zat öwrenip bolýan bolsa. Aktýorçylyk adyna.
Aktýorçylyk adyna. Her hili mugt belediýaň kurslary bar. Häkimlikleriň kurslary bar. Turçada bul aýtýan zatlary özem uly
Aşgabatda häkimlige baryp maksat bize kurs bar diýip dawaý nahwy okadyň diýip durmaň. Turçada bar bu. Turçada esasan uly şäherlerde naprimer Kyrklarelinde ýokdur. Edirnede ýokdur. Bardyr.
Goýsana how a. Ba bilýän sebä.
Ýo men bilýän kiçi şäherde okadym da şonda. Ba ba Ýok spartada da ba. Sparta kiçi şähermi. Ýo edil kyrk kyrklar eli öýt. Kiçikejede o taýlar o. Kiçikeje ol in ýöne gaty ösen şäherjik o o taý o ýewropa ýaly.
Naprimer men diýjek bolýan zadym şo ýanka diýýän. Bolýa seňki dogry bolsun. Boldy.
Okuny okadym. Bir zatlar öwrendim. Başda birinji ýerde okadym. şol Muda ýakyn bir ýerde. Soň belediýäň teatr kursuna gitdim. Häkimligiň berýän nokat. Häkimligiň Mud kursuna gitdim. Istanbulda ýaşaýanlar, Ankarada ýaşaýanlar, uly şäherlerde ýaşaýanlar bar şo taýlarda. Soň arzanrak bir ýer, tölegli bir ýer tapdym, o taýyn okadym. I her giden kursumdanam hökman bir zat öwrenýäň-dä, gowy ýer bolsun, erbet ýer bolsun. Saňa peýdasy bolýar. Şul kär üçin, aktýorçylyk kär üçin. Soň Tursiýada iň gowy kurslary sorap idä ugradym. Sorap idemek gerekýär internetden, görseň. Bar-dä o döwür internet. Göni üç sany, bäş sany çykýar-da. Iki müň bäş diýdiň-ä ýa şonda. Ýok-a, ol iki müň bäş bilen dokuz. On arasy men şu bada aýdyp otyryn. Iň soňky okan ýerim iki müň on birde okadym-da. Iki müň on birde? Hawa, ondan Tursiýada gowularyna, gowy kurslary tapdym. Iň gowularynyň birinde okadym gidip başda. O taýda-da. at gazanan aktýor bilen at gazananak nädip düşündireýin indi men saňa ünlüleri-dä ýyldyzlary. Ýyldyz diýne. Hawa, Tursa Tursiýaň ýyldyzlary, mollumlarymdy. Hawa.
Tursaň bywşy ýyldyzlary bolýar. Şuadam ýyldyzlar näme üçin bywşy-dä. Bir zamanlar Çukurowada oýnadyn iň soňky nemesi Wahide Perçin Wahide gördüm. Ahuy onda.
Ondan ýoldaşam Altan gördüm. Bular köne teatr aktýorlary sylanýan aktýorlar öz akademiýalary bar şonda okadym. 2 ýyllyk dämi şol? Ýok, ýok, 4 aý. 4 aý. Hawa, ýöne gaty
berk programmalary bar. Öňki gidenlerim okuw däl ekeni diýdiren ýer-dä baramda. Sebäbi eşigiň reňkine çenli sapaga ýanyň bilen neme alyp gitýärdiň-dä, zubnoý şotka bilen pasta.
Nä gullup atdyň baý gelin. Hawa her ara berenlerine gidip dişiňi ýuwup gelýäňdä. Ol mollumlaň guraly. Türkmençesini aýt reska. Kanuny.
Gyz saçanda neme diýip bilýäsmi bizi görýänlere belki aktýorçylygy höwes etýän Şo höwes etýänler üçin. Podpisçiklerimiz bolup biler arasynda. Şolara diýip bolýam gysga ýoldan giçiräk bolup biler. Ýok arzuwam edip oturmaň. Arzuwam edip oturmaň diýip men olaň işine goşulmaýan. Hä arzuw etmeli.
Arzuw ediň ýöne dogry ýollardan gidip arzuw etmeli düşünýäňmi. Dogry ýollardan. Dogry ýollardan. Ol okuwy gutardym. Otaýam edil uniwersitet ýaly institut ýaly ine bärde. Senem bärde okadyň a? Ha. Okanyň çyn bolsa le. Onda vizasy finaly bar a, edil şon ýaly. Diplom arkalymy?
Gerek kä, ondan ýa.
Viza final ekzamenleri bolýa. Ha. Karoçi, o taýyny gutardym, soň aradan ýene bir azyrak wagt geçdi. Men ýene bir ýerini okaýyn diýip başga bir ýene kursa gitdim, otaýynam okadym. Hemme mollumlaryň serýoznyý okuwlardan aýdýan ýöne. Referansyň bar. Referansda dä gürrüň. Öz taktikajygy ba. Hmm, her kimden bir zat öwrenýän. Her kimden bir zat öwrenýän. Každoga po çiçüt. Hawa, hawa.
Každoga po çiçüt-ä däl-le. Ruskiý bilen zaşkaýnowat. Onda. Owadan bolsaňyzam bolanok diýiň. Owadan bolsaňyz
Türkiýede dünýäde belli model ýaryşlary bar meselem Best Model of Turkey Men gatnaşdyrmaýaly o bizi. Sen gat seni gatnaşdyrmaýalar ar o rakyp tapylmaýa diýip le.
Türkmen filmleri barada türkmen kinofilmiň çekýän kinolary onam diýmäýin beý diýsem ýalňyş olar gowy köpüsi. Men gördüm. Yani arasynda gowy dälleri çykýa. Soňky waynerlaň, blogerlaň zatlaň özüçe bir kinometražka, yani kratkometražka ýalak arada polnometražka ýalak bir zat çekipdirler. Men naprimer göremde şolar diýýän, göni arkaýyn diýip bilýän-de siz ömrüňizde snimat edenler, içindäki aktýorlar, aktrisalar diýemok dogrusy. Onnoň Ömrüňizde hiç kino görmediňizmi? Bir Golliwudda nähili kinolar düşürilipdir, Rossiýada nähili kinolar düşürilipdir. Indi men hiç zat bilemok-da, şu günde naprimýer gördüm şalaryň zatlaryň nähili edilýänini, waz edilýänini. Men şolardan gowy seslendirin kinony. Seslendirseň diýen. Seslendirsem. Seslendirdigim meň o adamlaň gürleýäni däl. Umuman kinodaky şuňam bir sesjagazy bar-a bilýäňmi? Hawa. Ana, şular ýaly seslendirme nol hem däl, minus däl-a. Elbetde gördüm. Türkmen kinolary öňümden çykýar. Ýöne meselem köne köne türkmen kinolaryň men fanaty. Köne türkmen kinolara sözüm ýok.
Haçan bu neme diýerler, iň soňky kö soňkurak köneler ahlamon zat bar-a gerçek. Olam köne bolýan Aslynda seretseň hawa orslar bilen türkmenleň ortak sowmestny birleşik ýagdaýda düşüren kino. ýagdaýda düşürilen kino hawa. Soňkular soňkularam bir ýerden başlamalary gerek na samym delda. Bir ýerden başlamaly.
Başlaýalar.
Ýalňyş ýa-da dogry o tema girseň-ä uzak gitýä. Ýöne, ýöne ine goňşujygymyz bar. Gazagystan tüweleme. Şolaň çykarýan kinolary real telpek çykarýan özem hemmesi ýaş oglanlar. Nemem-dä, bilýäň-ä. Ýa, düşünýän ýaly. Eý, ogurlamasalar bar-a. Erbet zat çeksinler. Ogrum diýmäli.
Bolýa, oddolženiýa etmeseler bar-a, meselem. Ukyply, ukyply aktýorlar bar bizde, ýöne taýara siňýärler-dä. Copy past edip. Senin barada gürrüň yok. Kontentiňem, kanalyňam. Hawa. Ýöne meselem şu wagt indi indiki ýaşlara diýeýinde Z kuşagyna. Maňa diýip beriň.
Kimleri takip edýäň bu ýerde? Ýok, Z kuşagyna. Waýnerlerden meselem hormat goýýan bir oglan bar Betbelli diýip. Şol oglanany iş edinip, ogurlyk aýdymlary tapýar-da, oglanlar siz ogurladyňyz diýip, gramotny aýdýar, sen ogry bir zat diýenokda, sen näme üçin adaljen etdiň diýýär, meselem, şol aýdymy. Ýok, men arasyn, arada bir wideosyny gördüm, naprimer. A, pully reklama ýalak bir zat oklanmaly ýa. Göwnüme ýarady, naprimer. Ne kreatiwnje paçanow. Sözümiz ýok.
Türkmen kinolary diýdim muny. Türkmen kinolary. Sen gowy gördüm diýdim. Şu wagt
meň meselem Allah ýol berse ilerde işläsim gelýän türkmen režissýor bar.
Türkmen režissýor. Hawa.
Ýöne ol Rossiýada. Hä. Murat Aliýew. Oň bilenem bärde tanyşmak pursat boldy. tanyşmak pursadym boldy. Ýo, meň çagalykam gowy görýän bir kinom bardy, ors serial, Parni iz stali diýip. Bilýänler aşak. Ol ýöne. Saýpar etdim ekde.
Men, men garry darag siziň araňyzda. Aý garry diýibem oý nä o diýen näne. Meň ýaşymdakylar biler zat diýen bolsam. Bir ejemden iki ýaş kiçi diýme. Ýok-a ondan näne.
Türkmen kinolaryna
Onda sen türkmen kinolara bir arzuw edýän.
Hawa.
Ýöne brat, ky nemeräk bolsunlar, kreatiwnyrak bolsunlar. Kreatiwnyrak boluň haw. Özüňiz bilen ýazyňyzdan. Zat ediň.
Ýazyň, çekiň.
Ýa-da bize podderžka beriň, biz ýazyp çekeliň. Şeýlem. Hawa.
Olam bolup biler. Ol mende şu wagt naprimer bar. Men özümde şo talany görýän. Senem özüňde görýäň şo talandy. Ine beý diýseň ol oturanam özünde görýär talandy. Türkmen kinolaryna okeý diýdiň. Bärde aktýor hökmünde käbir seriallarda bilşime görä rol aldyň. Hawa. Uje kaskadýor däl, ýöne aktýor. Ýöne ýene-de aktýorly uruş, goh, gykylyk, ganmagal. Nirde ölüm baksa şo taýda. Nirde?
Hemme ýerde ölemok, käbir ýerde çaşybam galýan meselem. Biz ýalaky üçin ölüm däl şolar ýalaky. Maňa şo ýüz metr ylga diýsinler şda ellinji metrde ýatyp galýan.
Iň soňunda soranyň gowy bolupdyr soraglar taýýarlapsyň öýdýän öňünden dä. Ýok diýjek bolýan zadym zakluçitilny zadyň sen manyly bir sorag berdiň diýjek bolýan dä. Näçinji ýylda başladym diýdim? Bolaýt. Iki müň bäş. Hawa, şu wagt näçinji ýyl? Iki müň ýigrimi iki.
Hawa.
Ondan näme diýjek boldum men? Onam aýt. Näme diýjek boldum? Koronawirusyň agzyna sykeýdim, näme diýjek boldum? Karoçi, näme diýjek boldum? Iki müň bäşden iki müň ýigrimi ikä çenli men intägem hiç bir ýerde glawny rol bolup oýnamok. To ýest hemme zada sabyr gerek, dogry okuwlary okamaly. Aý ine men bir kurs gutardym, aktýor bolýan, ol on ýaly nemeleňizi bolsun arzuwyňyzda, ýöne garaşmaň da on ýaly çalt bolup bolanok. Biri gelip gelene o Myrat gel sen aktýor edeliň. Sen kurs okapsyň o gel ştaýda otur brolerty birde. O Myrat däl.
Myrat diýip ýalňyşlyk bilen dilimden sypdylar. Häzir bile ugrat başla. Myrat molla şeý diýdi, Myrat molla diýdi. Hiç adam diýemok. Ýa seret men näme diýen bilýäňmi? Gowy gören bolsaňyz laýk basyň, halamadyk bolsaňyz dislaýk basyň. Ýöne aşakda Dislike aýyrdylar. aýyranaklar kolleçisosyny aýyrdylar. Pysyrýardy bile. Bol bol. Karoçi aktýor boljak bolsaňyz. Durun, wideo gutardy dur.
Ikinji bölümine garaşýan bolsaňyz soňy soňy bile piz. Zäç gyzykly. Göresiňiz gelse kanala podpisat et. Kolokol näme töleýärler, şo zatlaram sorajak diýdiň ara. Sorap bilmedik. Am 2 sagat berdi agentstw aýdyp. Ýok, ýene etýän. Gowy aýtdyň soraglar zatlar. Gowy. Ýa indiki nemede trýugam görkezelmi? Meselem. Çynymy aýdýan o.
Ýok. Şeýleler meýdanda diýýäňmi? Trýuk çynymy o bir trýuk çekip özümiz goýaly. Ony Açyk gürrüň gepleşigimiziň soňuna geldik. Soňuna däl, dogrusy, pereriwine geldik. Belki goýarys bärini, belki goýmarys. Belki birleşdirip goýarys. Ýöne birden şu goýulsa, şu gürrüňi görüp oturan bolsaňyz, ikinji bölümine garaşýan bolsaňyz laýka basyň, aşagyna kommentariý ýazyň. Sögjek bolsaňyz maňa sögüň, gelen myhmana bir sögüň. Maňa sorag ýazsynlar, hawa. Aýtmadyk zadym bardyr belki. Soraglar ýazyň.
Kim näme bilesi gelýän bolsa, bilşimize görä aýtjak bolduk, aýdyp berjek bolduk. Seret, kär boýunça diýsin-ow. Bilesiňiz gelen zady häzir nirde ýaşaýaň, puluň barmy, aktýorçylyk üçin, sen wapşe kim, aktýorçylyk üçin nakalýat iş barmyam diýip jaň etmäň. Ýazyň aşagyna, wideonyň aşagyna ýazyň, soraglaryňyzy biz şo taýdan saýlarys. Belki saýlamaz. Özüňize oje serediň. Hoş. Saglyklyja galyň. Ow, kanala podpisasiýa etmegi, kolokolçyk açmagy ýatdan çykarma. Bäri meň öz kanalym däldir, şoň üçin pis jäç ogýan kanalda.